L-istorja li se naqra llum miktuba minn awtur modern, awtur tal-lum, li ħareġ għadd ta' novelli u huma miġburin f'dan il-ktieb jismu L-Aħħar Ma Jingħata u Stejjer Oħra. L-awtur huwa Bertram Portelli li kiteb ukoll rumanz jismu Il-Polz li Baqa' Jħabbat. L-istorja jisimha L-Aħħar Majnata ta' Bertram Portelli. Abdullah bexxaq kemkemm għajnejh. Ħass uġigħ ta' ras tal-biża'. Beda jipprova jaħseb fejn kien qiegħed. Fetaħ kemkemm oħra għajnejh u ra quddiemu geġwiġija sħiħa. Sema' xi nisa jixegħru, tfal oħra jibku, u beda jara ħafna nies lebsin stramb, qishom suldati. Induna li kien qiegħed ġo xi trakk li kien miexi. Dawwar ftit rasu lejn ix-xellug u lemaħ xi rġiel u nisa oħra, ilkoll b'ħarsa mnikkta. Il-memorja li kien donnu tilef bdiet terġa' tiġih lura. Samira! ċaqlaq kemm kemm xufftejh waqt li għamel sforz biex jipprova jleħħen xi ftit ħsibijietu. Fejn hi Samira? It-tfal! Samira, fejnhom? Ħass il-paniku jaħkmu. Aktar minn kemm kien ħakmu l-baħar ftit sigħat qabel meta hu, Samira u ż-żewġ uliedhom inqelbu minn fuq id-dgħajsa li kienu fiha u bdew jissieltu mal-ilmijiet. Beda jiftakar. Kollox reġa' beda ġej quddiem għajnejh. Ftakar li f'nofs il-konfużjoni li kien hemm f'dak l-ilma kaħli, kien ħareġ rasu minn taħt l-ilmijiet u beda jfittex b'ġenn lil bintu ta' tmien xhur li sa ftit qabel kienet f'ħoġor ommha. Ftakar li beda jgħajjat u jfittex lil Samira, imma ma lemaħiex. Ftakar li beda jwerżaq isimha u isem uliedu iżda t-twerżiqa qawwija tiegħu ma waslet imkien. Ma bediex jara fejn kien sejjer. Beda jgħarrex u jaqdef f'kull direzzjoni f'attakk ta' disprament biex jilmaħ u jsalva lil uliedu. Għodos fl-ilma u fetaħ għajnejh. Beda jara ħafna seqajn ġo xulxin, jagħtu biex jippruvaw iżommu fil-wiċċ. Ra affarijiet li sa ftit qabel kien hemm fid-dgħajsa. U tfal u kbar jissieltu għall-aħħar nifsijiet taħt dawk l-ilmijiet kiefra. Ra wkoll xi żewġt iħluq miftuħa beraħ jgħajtu għajta siekta għall-għajnuna, waqt li b'rabja segwa l-ilma jimla fi glalen sħaħ lil dawk l-iġsma. Daqt katavri. Lemaħ tifel żgħir li kien għadu kif kellmu ftit minuti qabel fuq id-dgħajsa b'ħalqu miftuħ beraħ iferfer idejh u saqajh b'ħarsa tal-biża'. Imbagħad, bil-konfużjoni, ma lemħuhx iktar. Lil Samara baqa' ma rahiex, lil uliedu lanqas. In-nifs beda jinqatagħlu u għalhekk tela' f'wiċċ l-ilma. Ħa nifs qawwi Reġa' għajjat lil Samira. Reġa' għajjat lil uliedu. Mingħajr ma stenna tweġiba, reġa' niżel taħt l-ilma jgħarrex b'kemm kellu saħħa. F'dawk il-ftit sekondi, ix-xena t'hemm taħt kienet marret għall-agħar. Dehru aktar nies, ħafna minnhom b'għajnejhom magħluqa jitmexxew biss mill-kurrent. Qabarhom kien tħejja min-natura. Ġisimhom indifen mingħajr servizz funebri. Iddisprat, Abdullah ta ħarsa madwaru u għal darb'oħra tela' f'wiċċ l-ilma jgħajjat, jibki u jolfoq. Fuq rasu beda jaqla' d-daqqiet ta' mara li ma kinitx taf tgħum, bit-tama fiergħa li se jirnexxielha ssalva. Il-biċċa njama li kienet qed isserraħ magħha sa ftit qabel kien ħadielha raġel ieħor. Abdullah qam kemm kemm 'il barra mill-folla li kien fiha biex ma jkomplix jaqla' fuq rasu, u bid-dmugħ iġelbel minn għajnejh li l-baħar ħadu u ħalltu miegħu u għamlu tiegħu qisu qatt ma kien xejn, Abdullah kompla jgħajjat isem l-għeżież tiegħu. Kien kollu sforz għalxejn. Ir-raġel beda jxengel rasu bħallikieku ma riedx jemmen li kien qed jgħix ir-realtà. Mill-bogħod lemaħ resqin żewġ dgħajjes. Abdullah ittama li jiġbruhom u li fost in-nies fuq id-dgħajjes isib lil martu u liż-żewġ uliedu. Imbagħad ħass lil xi ħadd iniżżlu 'l isfel u beda jibla' ħafna ilma. Ipprova jerġa' jitla' 'l fuq, iżda min kien qed jimbuttah 'l isfel u jżomm miegħu ma riedx jitilqu. Nifsu beda jinqata'. Abdullah ma felaħx iżomm aktar in-nifs. Fetaħ ħalqu u beda jibla' l-ilma. Ta l-aħħar ftit sforzi biex jitla' 'l fuq, iżda baqa' ma rnexxilux. Imbagħad ħassu jintilef minn sensih. Dawn il-ħsibijiet komplew għaddejjin minn moħħ Abdullah waqt li kompla jħoss rasu tagħfas u u jaqbeż bl-iskossi li beda jieħu t-trakk li kien fih. Ma ftakarx kif kien spiċċa hemm. L-aħħar memorja tiegħu kienet it-tislit għal ħajtu taħt l-ilma. Il-biki ta' xi wħud li kien hemm fuq it-trakk kompla jġibu konxju li s-sitwazzjoni xejn ma kienet sabiħa. Għamel sforz kbir biex minn mimdud iqum ftit u jħares madwaru bit-tama li jilmaħ lil Samira u lil uliedu. Rasu kompliet tagħfas u kif qam jittawwal ħassu bla saħħa u nstabad lura għal daru. Beda jibki f'qalbu għax ma felaħx jagħmel ħoss ta' tinwieħ. Ħass li stonku jagħfsu bil-ġuħ u xufftejh mejtin għal qatra ilma mhix mielħa. Beda jibla' r-riq biex forsi jikkuntenta mqar ftit lill-istonku. Ma' kull belgħa, rasu kompliet ittektek. Reġa' għamel sforz u pprova jqum biex jara jilmaħx lil martu, iżda Ma rnexxilux. Beda jċaqlaq xufftejh u jlissen isimha minn taħt l-ilsien, iżda xufftejh biss kienu qed jaħdmu. Il-vuċi kienet donnha tgħarrqet bl-ilma. Ma damx ma reġa' ntilef minn sensih. Giovanna Abdilla Borg Costanzi qabdet ir-remote control f'idejha għax kienu se jibdew l-aħbarijiet. Mesħet idejha mimlija frak tal-krisps fit-tixju li kellha fuq il-mejda ta' quddiemha u għafset il-buttuna tar-remote control biex tgħolli l-volum. Stirat saqajha 'l barra, bid-dwiefer għadhom kemm tlestew mill-pittura, biex joqogħdu komdi fuq il-banketta ratba li kellha quddiemha. Imbagħad qegħdet fil-ġenb ir-rivista li kienet irċeviet bil-posta dwar Slimming Treatment, li jibda jaħdem mal-ewwel tlett ijiem li tippruvah. F'dawk l-aħħar jiem bdiet tinkwieta għax intebħet li ma setgħetx tibqa' tespandi bil-minuti. Biex isserraħ il-kuxjenza, ħasbet li ma kellhiex tort sa barra li kienet qed teħxien. kollox kien iħajjarha biex tibqa' tibla' sa ma tħossha se tixpakka. Ir-reklam li ġabu qabel l-aħbarijiet ukoll kien iħajrek għal buffet lunch il-Ħadd nofsinhar u l-aħħar voucher li kienet rebħet kien ikla għal tnejn f'lukanda ta' ħames stilel. Kif setgħet tirrifjutah? Bdiet is-sigla tal-aħbarijiet. Giovanna ġenbet rasha lejn Abta u xammitha riħa ta' għaraq. Das-sajf misħut tkun għadek tinħasel u terġa' tibda tinten wara ftit. Se jkolli nieħu shower ieħor. Ġa t-tielet wieħed illum. Uff, xi dwejjaq! Sadattant, fuq l-iskrin dehret Silvia Mallia, li dakinhar kellha f'idejha l-bulettin tal-aħbarijiet ta' filgħaxija. Il-lipstick aħmar ma tantx jixirqilha, iġġudikat mill-ewwel Giovanna hekk kif b'surità Silvia imliet nofs l-iskrin. Imbagħad tefgħet żewġ krispiet oħra f'ħalqha bħala akkumpanjament waqt li tisma' lil Silvia. Nibdew bl-aħbarijiet prinċipali li għadha kemm daħlitilna proprju ftit tal-minuti ilu. Dgħajsa li kienet qiegħda ġġorr madwar 140 immigrant u li kienet tinsab 40 mil nawtiku 'l barra minn Malta ġiet interċettata mill-Forzi Armati ta' Malta. Jidher li għal xi raġuni d-dgħajsa bl-immigranti inqalbet qabel ma waslet il-patrol boat P24 biex issalva lil dawn l-immigranti. Il-Forzi Armati ta' Malta rnexxielhom isalvaw 112-il immigrant, 70 raġel, 35 mara u sebat itfal. Tlett it-trabi nstabu mgħarrqa flimkien ma' għaxart irġiel oħra u ħames nisa. Xi persuni oħra li kienu abbord id-dgħajsa baqgħu ma nstabux.

Aktar suwed? Ħadet qatgħa l-oħra. Xi mija u erbgħin oħra semmiet. Ma nafx fejn se nqiduhom. Dażgur! Għad ħalas it-taxxi għal wiċċhom. Messhom ħallewhom hemm, ta' parsi ma rawhomx. Iktar jitħajru jiġu, la jafu li qed inżommuhom. Imlewna, doqt jordmuna. Maya ħarġet pakkett ġus mill-friġġ u fittxet fuqu biex tara kemm kellu kaloriji. Kieku nikkmanda jien lill-pajjiż, nibgħathom 'l hemm u daqshekk! Ma nistgħux nibqgħu nċedu għal kollox! Mor fehmhom lill-irjus il-kbar! Ħadd mhu kapaċi juri snienu, imbasta kollhom paroli! Giovanna kompliet tnaqqar l-aħħar ftit crisps li kellha fil-pakkett. F'xħin b'subgħajha ħasset il-qiegħ tal-borża battala, qalet lil bintha biex tnewwlilha l-pakkett gallettini li kellha miftuħ fuq il-kabed. Tmien kilometri 'l bogħod, Il-Kamra Sewdiena bid-dlam li kien waqa' kienet għadha kemm tat merħba lil grupp imdaqqas ta' rġiel li uħud minnhom kienu bilqiegħda mal-art u oħrajn mimduda. Ħadd ma kellu aptit jitkellem. Il-biċċa ħobż li missew ma' ħalqhom ħassewha manna imwassla għandhom miraklu. Kull taqtira ta' ilma li bdiet tmiss ma' lsienhom mejjet għal ilma safi, ħassewha ħolma li saret realtà. Il-jiem sħaħ bil-ġuħ u bil-għatx kienu ħmar il-lejl li lanqas fuq l-akbar għadu tagħhom ma xtaquh. Il-bixra ta' wiċċhom kienet tgħajjat id-disprament tat-telfa ta' familthom li kienu ħallewhom warajhom f'arthom jew f'dik li xi darba l-kbarat kienu ħallewha tkun arthom. Il-passi tqal tal-pulizija jterrqu tul il-kuritur kienu jdamdmu qalb il-binieri. Abdullah la kien għadu ra lil martu u lanqas lil uliedu. Ma kienx jaf kien hux fil-bini li kien fih hu, inkella kien hux mitlufa jew mejta xi mkien. In-nuqqas ta' ħbar tagħhom kompla jtirtaqlu qalbu. Distonku beda jisimgħu jgerger u rasu kienet għadha qed tħabbat bil-goff. Ħassu għajjien minn kollox, anki minn ħajtu. Il-problema tal-obeżità f'pajjiżna jidher li se tkompli tippersisti. Hekk kif riċerka li għadha kemm saret mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa turi li l-Maltin, bil-ktieb Bies Limm fuq koxxitha u bil-pakkett gallettini f'idejha, Giovanna kompliet issegwi. Ma riditx tqum qabel tisma' r-rapport tat-temp biex tara kemm kienet se tkun it-temperatura. Dan l-aħħar Il-burdata tagħha saret tvarja skont jekk is-sħana tkunx qawwija wisq jew le. U hemm tintemm l-istorja tagħna l-aħħar majnata mill-ktieb ta' Bertram Portelli bl-istess isem.